mamira akanaka mhuri yezimbabwe tinokutambirai pano pajealous news online youtube channel uri musi wechina 18 nyamavhuvhu 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau mururimi rwechishona pari zvino totanga nekukupai update on wadyajena MP weZanu PF kuGokwe nembudzi yavawadya jena vanoramba vari murimandi. MP weZanu PF kuGokwe nembudzi yavaJustice Meya Wadya Jena nezuro vakadzoserwa muchitokisi kuti nyaya yavo ienderere mberi muzuva ranhasi. Zvichakadaro, VaWadya Jena vanonzi Vakapa chekufambisa kuvakuru vedare kuti nyaya yavo ienderere mberi nekutongwa mushure pekupera kwenguva dzebasa. Asi vetongi vedare vakaramba kupiwa zvekufambisa navavatye zvina. Topinda mune imwe nhau. Nhengo dzeparamende dzinodzingwa mumahotera. Vakuru vemitemo vari kugumbuka nenyaya yekuti vari kugara vachidzingwa mumahotera nenyaya yekusabhadhara kwemari pese pavanoda kugaramo. Nyaya iyi yakakwidzwa mudare reNational Assembly sechikumbiro chemumiriri weMakoni Central, VaDavid Tekeshe, veMDC Alliance avo vati nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi. Mune imwe nhau, VaTendai Biti vanopimira hurumende mhosva yekukonzeresa inflation. Mumiriri webato reTriple C muparamende, VaTendai Biti, vanoti ivo hurumende ndiyo honzeri yeinflation iri munyika nekuti iri kubhadhara macontractors nemaRTGS. Macontractors aya anobva atora mari iya onoizadza muna Fourth Street umo munoitwa zvekutengeswa mari pamusika mutema. Vachitaura vanoti

Vamanga makaterera vachitaura ndivo teta ibiti vebato retriple c tochifambira mberi nenhau dzedu mapurisa anosunga zvizvarwa 86 zvekumalawi mapurisa ezrp anonzi akasunga zvizvarwa 86 zvekumalawi zvakawanikwa zvakawanda pane imwe imba kwamurehwa mudunhu remashonaland east pachinyorwa chemapurisa chakaonekwa nebepa rau renewsday chikwata ichi chaisanganisira vanhurume makumi manomwe nevatanhatu nevanhukadzi gumi avo vakapinda munyika ino zvisiri pamutemo vachipfuura nepanyamapanda border post vakananga kunyika yesouth africa kundotsvaga mafuro manyoro tichipinda mune imwe nhau rimwe gweta remuharare rinonzi riri pakutiza mushure mekutsotsa munhu mari inosvika 400 000 us Gweta remuHarare, VaMunyaradzi Nzara Yapenga, vanonzi vakazodza murimi uye muzvinabhizimusi wemuMatebeleland, Henry Simonzi, mari inosvika 400,000 US. Sekuferefetwa kwenyaya iyi, mapurisa anoti Nzara Yapenga Simonzi aive nemukama hweunyanzvi na Simonzi kubvira muna 2005 zvinonzi nzara yapenga akaruka hurongwa hwekubirira Simonzi achiita seanodyidzana newaaishanda naye Barbra Chenai Moyo Mutambanengwe nekuvapa gwaro remanyepo rekutsvaga mari. Tichipinda mune imwe nhau, yaimbove nhengo yeSALDF inosungwa mudunhu reMasvingo nemhosva yekuwanikwa iine pfuti isina rezinesi. Mumwe aimbova nhengo yeSouth Africa National Defence Force munguva pfupi yadarika akasungwa mudunhu reMasvingo nemhosva yekuva nepfuti isina rezinesi yeGlock 17 yaive nemaraundi gumi nerimwe. Vafani Frank Manzini vane makore 54 okuberekwa Vakasungwa vaine zvizvarwa zveZimbabwe zviviri, VaTalkmore Maruva naVaJacob Gwenhamo. Mapurisa anofungidzira kuti vatatu ava vaironga kuita umbavha. Tichipinda mune imwe nhau, vagari vemuZimbabwe vanotambira kubviswa kwekupfekwa kwemamasiki paruzhinji nomufaro mukuru. Hurumende nezuro yakazivisa kuti mamaski haachasungirwe kupfekwa kune avo vakabaiwa nhomba yekudzivirira denda reCovid-19 yakakwana. Mushure mechiziviso ichi, vanhu vazhinji vakabaiwa vave kufamba vasina kupfeka mamaski asi dambudziko rava pamapurisa ayo anonzi ari kuramba achisunga vanhu vasina mamaski achiti hazvinei nekuti vakabaiwa. Vamwe vachitaura vanoti

mapurisa akubata futi vanhu vaya vachitambisa unenge wasunga wasungirwa masa saka chiri kunetsa ndechekuti mapurisa ndo dzatiri mbavha hombe ndo vanhu vari pabasa ndo vanhu vari employed asi vari kudira vanhu vasiri employed vanhu vari kutambura vanhu vane nhamo zvakafanana nekuaoa basa reuvenda ilast option yekuti handisingazopiwi munhu rega ndizvizindizame kuzviitira nditengere munhu vari mapurisa vanofamba vachipira kuti vanhu asi ivo vari kutambasa vanototambura hatizivi kuti government inopaunese ndinotichina

vamanga makaterera vagari vemunyika yezimbabwe tochipinda mune imwe nhau inosuwisa amai vaniki mangwana vashaya amai vemunyori mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko nenhepfenyuro vaniki mangwana gogo mangwana vashaya Ko uko mangwana vanonzi vakatora befu ravo rekupedzesera nezuro uye vanga vava nemakore 19 okuberekwa. VaMangwana vakatsigira kufa kwaamai vavo nebepanhau re The Herald nezuro manheru vachiti vakafirwa nemudzimai akashinga uye amai vane rudo. Tinoti kuverengwa kwenhau dzanga dzichipisa muzuva ranhasi kunoperera pano. Ndini wenyu makoti ndanga ndichikupakurirai nhau dzinodakadza. Musakanganwe zvakare kuti tine gurupu redu reWhatsApp iro rakapenga kudarika zvamunofunga. Nhamba dzeWhatsApp dzinoti plus 263 775 934 930. Ndinoti chisarai nomufaro mukuru, tobatana zvakare mangwana.